Geronimo! Yn bell, bell i lawr ar waelod y byd, roedd haid fawr iawn o bengwiniaid yn byw. Roedd y tadau i gyd wrthi'n cadw'r wyau'n gynnes, a dyma un pengwin bach yn dior. Ei enw oedd Geronimo. Dwi am hedfan! dwedodd, a churo ei adenydd mor gyflym ag y gallai. Dyw pengwiniaid ddim yn gallu hedfan, Grwt, atebodd ei dad. Wrth gwrs eu bod nhw, Dad! Be' arall ydyn ni fod i'w wneud gyda'n hadenydd ni? Edrych! A'i draed fel pâr o sgîs, rhuthrodd y pengwin bach i lawr y llethr llithwrog. Geronimo! gwaeddodd, wrth iddo fynd yn gyflymach ac yn gyflymach. Cododd y llethr o'i flaen ac i ffwrdd ag e! Wwsh! Am rai eiliadau anhygoel, hwyliodd Geronimo drwy'r awyr. Dad! Edrych! Dwi'n hedfan! Curodd ei adenydd yn wyllt cyn syrthio o'r awyr fel carreg. Glaniodd yn y môr rewllyd. Plop! Ti'n gweld, Grwt? dwedodd ei dad. Dyw pengwiniaid ddim yn gallu hedfan. Roedd Geronimo'n drist. Ond, does dim yr hoffen i wneud yn fwy na hedfan, Dad. Rhaid bod rhyw ffordd o wneud. Gwelodd Geronimo glamp o forlo mawr tew yn pen dwmpian ar yr iâ. Neidiodd ar fol mawr meddal y morlo fel pe bai'n drampolin, a neidiodd yn uchel i'r awyr. Boing! Dad! Edrych! Dwi'n hedfan! gwaeddodd Geronimo, cyn glanio yn yr eira dwfn. Fflatsh! Aeth Geronimo wedyn i badlo yn y môr, a dringodd ar gefn clamp o forfil mawr glas ac eistedd ar ben ei dwll chwythu. Pshhh! Chwythodd awyr allan dan ei ben ôl a saethodd Geronimo i'r awyr fel roced. Dad! Edrych! Dw i'n hedfan! Ond rhoddodd y morfil y gorau i chwythu ac i lawr y daeth Geronimo. Chwipiodd y morfil blin ei gynffon. Swish! a thaflu'r pengwin bach i'r awyr las. Dad! Edrych! Dw i'n hed-! Ond cyn y gallai ddweud fan, trawodd yn galed i ganol mynydd iâ. Clec! Bu'n rhaid i'w dad ei adfywio big ym mhig. Mae'n amser i ti roi'r gorau i'r freuddwyd, Grwt. Beth! Mae breuddwydion yn gallu dod yn wir, Dad! Y noson honno, ar ol i'w dad lapio Geronimo'n glud yn ei ddillad gwely oer, fe freuddwydiodd y pengwin bach ei fod yn hedfan fyny, fyny fry, gan wibio a phlymio a chyffwrdd â'r cymylau yn frenin yr awyr! Roedd ei dad hefyd wedi cael yr un freuddwyd pan oedd e'n ifanc. Fore trannoeth, neidiodd Geronimo ar gefn albatros mawr. Edrych! Dad! Dwi'n hedfan! Ond wnaeth hynny ddim para'n hir. Plymiodd yr albatros druan a'i big yn gyntaf i ganol haid o forloi bach, a'i chwalu i bob cyfeiriad. Bwm! Splash! Splish! Splosh! Trodd pennaeth y pengwiniaid at dad Geronimo. Rhaid i ti ddweud wrth dy fab unwaith ac am byth, dyw pengwiniaid ddim yn gallu hedfan! a chalon drom, dwedodd wrtho, Dim mwy o drio hedfan, Geronimo! Mae'r freuddwyd ar ben! Teimlai ei dad yn drist iawn pan welodd ddeigryn bach yn rowlio i lawr gruddiau ei fab. Yn wir, roedd ei dad yn teimlo mor drist. Galwodd gyfarfod mawr y noson honno tra oedd Geronimo'n cysgu. Gyd ben gwiniaid, ydych chi'n hollol sicr ei bod hi'n amhosib i ni hedfan? Ydy, wrth gwrs! brathodd Pennaeth y Pengwiniaid. Rhaid bod ffordd, atebodd Tad Geronimo. Na! Byth! Y ffŵl! Wyt ti erioed wedi breuddwydio am hedfan? Rhoddodd y cwestiwn hwnnw daw ar bawb. Roedd pob un ohonyn nhw wedi breuddwydio hynny pan oedden nhw'n ifanc. Beth am i ni roi ein pennau at ei gilydd a gweld beth ddaw? A dyna'n union wnaethon nhw. Pan dorrodd y wawr, roedd gan y pengwiniaid gynllun. Pan ddeffrodd Geronimo yn y bore, fe welodd y peth ryfeddaf erioed. Roedd y pengwiniaid i gyd yn sefyll ben i waered. Beth yn y byd? dwelodd Geronimo. Beth wyt ti'n feddwl, Grwt? atebodd ei dad, a roedd pob pengwin arall yn sefyll ar ei ben. Roedd chi gyd ben i weired! Na, ti sy ben i weired! Ti'r di neidio oddi ar yr eira ac fe gei di hedfan fri! Pwyntiodd ei dad at y môr. Ie, dwelodd pawb gyda'i gilydd. Ie, Dyma'r awyr fan hyn! dwedodd Pennaeth y Pengwiniaid gan bwyntio at y môr. Nawr tyrd, Geronimo, dwedodd ei dad. Dangosa i mi fo breuddwydion yn gallu dod yn wir, fo pengwiniaid yn gallu hedfan. Gyda hynny, dyma Geronimo'n rhoi un naid enfawr, splash! Fe gurodd y pengwin bach ei adenydd a gwibio drwy'r awyr, sori, drwy'r dŵr, yn union fel pe bai yn yr awyr. Dwi'n hedfan! Dwi'n hedfan! Dwi'n hedfan! gwaeddodd. Ac fel un, fe blymiodd y pengwiniaid i gyd i fewn i'r dŵr. Splish! Splash! Splosh! Gafaelodd eu dad yn adain Geronimo, gwenodd y ddau ar ei gilydd. Fe wnaeth y ddau siâp dolen fawr a dod yn agos iawn at daro mynydd iâ. Cymer ofal o'r cymalau! gwaeddodd eu dad. Nofiodd y ddau heibio i Forfil du a gwyn. Dad! Pam fod y morfil yna'n nofio ben i waered yn yr awyr? Rhaid ei fod e wedi neidio, atebodd ei dad. O! Gwyliodd ei dad gyda balchder wrth i Geronimo godi i fyny, fri, fri, fri. Dad! Edrych! Dwi'n hedfan! Fi yw brenin yr awyr! Weithiau, gydag ychydig o help ac ambell bengwin ben i waered, mae breuddwydion yn gallu dod yn wir. Nos da.